Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go semoya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Ke le tshepišitše gore ke tlo bolela le lena ka dingwalwa goba di-scrolls tšeo di hweditšwego tše e leng gore di ngwa- di ngwadilwe ke Enoch, the book of Enoch. Re tseba Enoch from the Bible. Ene go na le tše dingwe gape tše e le gore di be di ngwadilwe ke Mary Magdalene, the true teachings of Jesus Christ, the book of Judas, jwalo le jwalo. Ke tše dintšhinyana le um the scrolls tša Gilgamesh, ke tše dintši ba gagešo. So ke tlo bolela lena ka tšona, but gore re se ke ra ba confused, ke putše gore a ke e thome mathomong re sepele le yona gabotse gore kgone go tseba gore na mang ke mang okay um so go na le video ke dirilego kgweding tša go feta e le gore tlhogo yona e be le tlholo ya lefase ka the anunaki ke rata gore e thome gona moo gobane ke mo e le gore ditaba ka mokana gona ga tsona di thomile gona ke mo e le gore tlo kgona go kwešiša boteng ba bibele gore na um go ya ka maanunaki batho ba leka kwa bibeleng ka kua like enoch ba re mmitša enoch ka mola lebitso la gana nnete e be e le mang jwale le jwalo re kgone go ikwešiša go tleng ga jesus, ga jesus christ re kgone go tseba gore na bibele e re boditše nnete ge e tla kae e re boditše maaka ge e tla kae okay so go na le dingwalo tše dingwe gape tše le di hweditšwe ke tlatla ke dira video ka yona ka ka ditlhaswana di hweditšwe kae di hweditše ke mang jalo le jalo dingwalwa tše um di be di le ka re ga a box a wooden box le box le lo le dirilwe ka um ka kota gomme le be le khilwe gomme ke rata gore bolele ka tšona ke um the lost book of enki The Lost Book of Enki. Di ngwaletšwe ka mogare ba kgotše di-tablets ka mogara le box lewe. Di-tablets tšeo e be e le tše mmalwa. Di-tablets tšeo ka mokana tšona mantšu a a ngwadilego moo e be e le mantšu a e le gore a tšwa go Enki. So ke rata gore ke re boele back mola go o the Anunnaki because ke rata gore re kwiše na Enki ke mang. Why a ngwadile um dingwalwa tšela a di ngwadilego. and then mantšu e bele a enki mare yonong motho a ngwadile go mola enki o ba laetse mang gore a ngwale so re tlo thoma gape ka family tree yela ke tlo betha piecenyana family tree yela gomme ka kgona go tlhalosetša setori se e le gore ke tlo le tlhalosetša sona and then re ntse re tsena gana mo di-tablets tšeoe re kgone go kwešiša le go tla ga metsi fula rena metsi fula ale a tlile jwang modimo o tlišitše meetse fula goba badimo ba tlišitše meetse fula eh, on purpose goba ebile ntho e le gore e be le between bona as badimo ka bose bona ba elwa ba lelwatso ba lelago tsona ya ba ntela gore rena ka oka la gore batho mo lefaseng ya re amanang and then re tlo tsena gape le taba ya gorena re tlhotšwe jwang and re tlhotšwe ke badimo ba ba feng bibele e re botša ka modimo o motee marere ga e re botša ka modimo o motee modimo e le gore ka metlha ga bolela o re le khunamele nna fela le seke la, la, la, la rapela goba la khunamela badimo ba bangwe so nako ngwe batho ba ba confused go na batho ba ntšho e le gore ge ba bona badimo bale ba nagana gore eh, modimo owe a bego a bolela ka mo bibeleng o bolela ka di-ancestors Santefa, No, na sa bolele ka di-ancestors. Di-ancestors ra tseba gore ke borakgolokhukhu ba rena le bokokokhukhu ba rena ba e le gore ba ile ba phela mo lefaseng. Yes, badimo le bona ba phetše. Go na le badimo ba e le gore ba ile ba tla mo lefaseng go ba ba le ba e le gore ga se nke ba tla bona ba no ba kua legodimong re tlo tsena ka rataba tšeo ba gaešo ke nako e la gore re tsebe nnete because enke ga šhela ngwala tsona dingwalo tša dingwa dilego e be le ntho e la gore ka le nna matšatši mola e le kgale kgale kgale lefase le le gona go tla ba le the chosen one motho o motho e le gore o tla choosewa e le gore ke yena a tshwanetse a hwetše dingwalwa tšela gomme a botše batho ka tsona the world lefase le santse le tseba gorena what happened le santse le tsebe ka tlholo ya lefase gorena before lefase le tlholega go be go le eng pele and then lefase le mafase a mangwe a tlholega ra tseba gore a se lefase le le tee fela mafase ke a mantšhi so and then re tlo kwa le ka badimo go tla mo lefaseng re tlo kwa le ka badimo go tlo creator batho gore na ba re bopile jwang and ba ba re bopeleng re tlo kwa le ka metsi fula re tlo kwa le ka tše dingwe gape tše dintšhintšhintšhi re tlo kwa le ka um di-pyramid gorena di-pyramid di agilwe jwang di agilwe ke bomang so ke le tshwaretše ditaba ge le ka e thoma gana mo le tla bona le ka se be confused ke mo e le ke nyaka go e thoma gona ka ra ke nyaka gore le be confused ke nyaka reache step by step okay ka ra family tree ya rena ya the anunaki re na le abzu abzu ke the true god ke modimo wa nnete ke the one the light the divine, the, the, the divine power the divine light ke God of gods, Lord of lords, King of kings. Ke yena mathomo, ke yena mafelo, ke yena a thomilego tšohle ka moka. Kore ke yena wa mathomo, thomo, thomo. Ke the light. And ebile ga ba bolela ka yena Abzu, a ba mmolele as motho le gore o na le mmele go tshwana le nna le wena. Kore Abzu, kore ke kganya, ke the light. Ke yena Modimo, the true God.

so abzu o bantše a le tee gana moo lefaufaung ka gore mola pele mola pele lefase le legodimo it was just one thing kore mafase ka moka ka gore mafase ke a mantšhi le legodimo it was just one thing so abzu o ba a le noši gana mo e le the light the conscious mind the conscious light so abzu gwa tla nako e leng gore eh, o thoma go creata dilo tša tshwana le the universe and then eh, abzu and then eh, a thoma a creata another god akere a goddess modimo o mongwe gape mare wa mosadi o e le gore o ba motša jalo ka mosadi wa gage mosadi yo o ba bitšwa gore ke tiamat le yena o ba tshwana le abzu ga a ine kore ga se modimo e le gore kore ke modimo e le gore o tšwela jalo ka kganya e light ga se modimo e le gore o tla tšwelela ka e physical body ge le ka gopola sa le ka dia video nngwe ka le botsa gore ke bile le vision ke noponya matlho spirit sa tswa ka sepitinyana ka bona ke le legodimong ka bona modimo ke tlo le bontšha picture ya motho ke mmonego ga se abzu ke tlo le bontšha picture ya modimo ke mmonego kore gore na o tshwana le mang a se ke kgone go mo drawer mara ke tlo le bontšha gore na ka mokgwele ke moneng ka ona o tshwana le mang ko tse dingwe tsa di-video tse e le gore ke ile ka di bona ke tlo le bontšha yona okay so abzu ga se na go forma tiamate and then a mo tšea jalo ka mosadi wa gagwe a kere and then ba re uh, tiamat e be le goddess of the sea i mean e be le goddess of the salt sea water go ra gore tiamata ke um ke mmakgoši goba goddess wa um metsi a le a letswai a kua a le ra go jang at the sea ra tswa re metsi a letswae a baba so ke metsi a le a ra hwetšang at the sea mola le gore abzu ke metsi a le le gore ra hwetša ke sweet water metsi a le gore ra hwetša at the ground kore at the ground ba bitša a ground water sweet ground water ke metsi a abzu and then tiamati yena o rula over the salt sea water and then a ke ke boletse ka re abzu o creatile the universe a kere and then a fetša a creator tiamat mosadi wa gagwe gomme abzu a fetša a creator badimo ba bangwe mare ka sebolele ka bona moki ka baka la gore ga ba tlo raloka eh, temana e kgolo ka re ga ntho e ke tlo e bolelang but each time ge ke ntse ke tswela pele ka story se ke ntse ke dira part two part three jalo le jalo ke tlo ba ke lebeletse gore okay um part two ke bomane ke badimo ba ba fe ba e le gore ba tlo tša karolo ka mowe gomme ke tla dira family tree ela gape ka le bontšha bona gore le kgone go kuša rena ba tswa ba le kae goba ba wela kae on the family tree ya the anunaki re ntse re thoma ka abzu le tiamat

salt sea water ba di kopantšha gomme ba bopa batho ba babedi ba e le gore ba ba tšerele ka bana ba bona le le ba ile ba creator other gods mara bale e, e be se bana ba bona e be se ba e le gore ba ba creator ba šomišitše metsi a bona no ka gore ba re abzu ba no bolela ka lentšu kore e be no ba lentšu a bolele a re eng eng a e be gona eng eng ya ba gona ke ka mokgwa bego a creata dilo ka gona le other gods mara ga a tlo creata um eh, bana ba gage ga mmogo a ena le tiamat ba jere metsi a bona ba kopantšha gore ba kgone go creata bana bale bana ba bona e be e le ansha le kisha A nxa e be e le God of the sky, modimo wa legodimo. Gomme Kisha e be e le goddess of the earth, a ke sena nkare makgoši, ee makgoši wa lefase, goddess, goddess of the earth. Kore makgoši wa mo lefaseng le, le la rena le re lego mo go lona, le ba le bitša gore ke earth. Gomme Kisha le Ansha ba ile ba nyalana, ya ba monna le mosadi gomme le bona ba kopantšha metsi a bona gomme baki anša le khiša bona ba tšweletše s kore ge ba ba bopa ba ba bopile s e le batho ba tshwana le nna le wena ke ka mokgwa le bona ba tšwelela ka gona a se kore a e no ba a spirit oba a e no ba a light ke motho o tshwana le nna le wena so ansha le kisha ba nyalana ya ba mona le mosadi le bona ba ba le bana bana ba bo- ba bona e be e le ba babedi e be e le anu le key anu e be e le god of the sky goba ebile ba ba fela ba mmitša re ke the father sky and then anu e be e le the ruler of the planet e bitša gore ke nebiru e be e le kore anu e be e le kgoši

ene ke na le bonnete ba gore ka gare ga pono ile yaka ke bona ke fitlhile legodimong ke sure ya gore ke be ke fitlhile at the planet nibiru because picture motho la ke e bonego ge ke lebelela picture e le gore ba e dirile ya ano ke bone a tshwana le yena exactly mola ke bolela ke re ka fitlha mola ka bona modimo o ba dutse setulong a apere all white meriri ya gage e be le metšhweu ebile a e na le ditedu tše ditelele tše ditšhweu and then o be a a lebelele kore o ka nna gore o lebeletše fase kore a se gore o lebeletše fase kore gannyane sefatlhogo kare se se se se ile fase gannyane mare matlhwaga a ba a lebeletše fase but nna ke kgona bona sefatlhogo sa ka moka mare ke bona re matlhwaga a lebeletše fase ga se a ntebelele and o ba bontšha a nyamile ka bolela ka rapo nna ka re ka bona ke sepetše and then ka bona ke buile gape and then ge ke boile gape ka kgwetša a sa dutše ka mokgona ke mokgwetšeo a dutše ka gona gomme ka mo morago ga gage ka thoma go bona mangeloi ebile ba bantšhinyana ke bona le maphego a bona ba bapere all white and then ba ba tshwere di-bow and arrows mesebo o ka re ba ya ntweng ba ke preparela ntwa ka gore on the other side side e lengwe ya kore ya kore on the other side e le gore e be le opposite mola modimo a bego a dutše gona le mangeloi a gage go bo go le darkness a se ke bone selo mola a se ke bone any figures a se ke bone batho a se ke bone selo ke no bona darkness kore be le sufileng le le very very strong mo e le gore ka se kgone go bona selo then through intuition through telepathy ka tseba gore ge ba ke tukiša so go rare ba ke tukišetša ntwa magareng ga bona modimo le mangeloi kganya ba ya go lwa leng le the dark side go rare ke dibe tša rena tše dintšhintšhintši okay So Anu e be le God of the sky, modimo wa legodimo, Father Sky. And then o ile a nyalana le sesi wa gage e lego Key. And then Anu e be le the ruler goba the king goba God of Nibiru e be le e be le yena a bego a buša Nibiru. so gopola gore nibiru e be le ke planet e le gore go tletše ke planet ya badimo a gona batho ba tshwana kore a gona the earthlings ke badimo fela ba ba le go kwa planet nibiru so anu e be le tatago enki and lil le ninsoon so enki ke morwa wa anu wa mathomo firstborn mara mmago a no mmago enki sorry mmago enki e be e le what you call a concubine concubine ke um motho e le gore kgotse e le gore ke motho wa mosadi mara mosadi e le gore ga se a nyalane le monno wa bago le ngwana le yena ebile ka maemo a gage status sa gage ga a fitlhe kore ka status sa ebile a ka se nyale ke kgoši and ebile ka status sa ebile a ka se fitlhe mo maemong a mmakgoši. so anu o bile le ngwana le a concubine gomme ngwana ga a mmitša gore ke enki e be le first born ka baka la gore enki ke first born go ya ka molao wa ka mokgwa o the, the, the gods ba ba lego kwa eh, lefaseng la nibiru ba ile go ba bja melao ya bona ka gona enki was supposed gore e tlebe yena kgoši a tla a tla a tšee bogoši ba tatagwe mohlagong tatagwe a diseta go tloga setulong mara ka baka la re enki ga se ngwana wa mmakgoši ke ngwana wa a concubine then go ra re enki e ka se kgone go ba kgoši okay second born ya anu ebile eh o ba be go ba mmitša re ke enlile enlile yena e be le a son e be le morwa wa anu gomme yena mma wa gagwe e be le mmakgoši e be le mosadi e le gore o nyetšwe ke a ke anu mmago enlile ke key sorry mmago enlil ke key ke lebitso la gagwe gomme anu a ba le ngwana mongwe gape wa mosetsana ba ba re ke ninsun ninsun yena ga ba tlhalose ka mme wa gage mare ka mokgwa ke ke kwešitšeng setori se ka sentše se sepela ka gona ninsuni ga se ngwana wa key mmaga ga se key o ra re mmago ninsuni e ka ba e le o mongwe wa di-concubine gape akere so go ra re ninsun ke half sister ya enki le enlid ke half sister ya bona ka gore ke bana ba mono motee mare ga ba shere bomma bomma ba bona ke basadi ba ba different okay and then key ke tla go key jale key e le go um eh, sesi wa anu a sister wa anu o ile a nyalana le anu gomme yena key ba mmitša re ke the mother earth and um ebile ebile mosadi wa anu and ebile e be le mmakgoši gona mola planeteng ya nibiru ka gore monna wa gage anu e be le kgoši ene e be le ke ba bangwe ba dikotse ke god okay ke badimo so ke ke ena mmago enlile ke ena mmago enlile ee okay and then ra tla go enlil enki meaning soon so re tlo thoma ka enki because story se ke tlo le botjang sona ke dingwalo tše e le gore di ngwadilwe di tšwa molomong wa enki jaanong ke mo e le re santse le bona ke santse ke ba tsentše ka ra temana tše gore ge re ya ke tlo thoma story sela le kgone go kušana mang ke mang le se ke la ba confused eng ke e be e le first born ya, ya, ya, ya anu ka ke šetše ke tlhalositše bommage e be e le a concubine okay and then en, en ke ke half brother ya enlil and ebile ke half brother ya ninsoon en ke ko mongwe wa badimo ba e le gore ba ile ba tla mo planet earth mo lefaseng la rena la earth ka nako e la ya kgale ba ba sa e bitše earth ba ba e bitša key ba ba e bitša planet key and ke ke yena a bopilego batho he was the creator of earthlings ke yena a bopilego batho mara yona a sa ba bope a itee re tlo re re tsena tabeng ra kwa rena enki o bopile batho a ena le bomang le bomang mara di-ideas tša go bopa motho di tlile ka yena le di-reasons tša go bopa motho di tlile ka yena

Enlil ke yena modimo yo a bego a buša kua gardeneng ya Eden. Re tseba ka garden ya Eden, Bibele e re bitša ka garden ya Eden gore modimo lo bopa Adama le Efa a ba beya ka gardeneng ya Eden. Gomme Adama le Efa ba ja sehlare sa gare ga tšhemo, modimo a ba bona, modimo a ba koba. Re tlo kwa taba tše gore na ke dinnete na. Mara Enlil ke yena a bego a buša ka gare ga tšhemo ya Eden. tšhemo ya edene mo lefaseng okay ke tlo re ke ntse ke tsamaya le tsona then ke ke check le mo mmepe gore na tšhemo ya eden e mo kae le gore na gane jale ba e bitša eng re tsebe gore na e mo kae mo mmepeng and then le gore na ba e bitša eng ba e bitsa ka lentšu le le feng ga gane jwalo. so enlil ke o mongwe wa badimo ba ile gore ba ile batla mo lefaseng gomme yena o tlile ka morago ga buti wa gage enki and then enlil o be a sa rate batho o ba le kgatlhanong le go creatiwa ga batho go bopiwa ga batho ba se nyake batho ba bopiwa Gomme le ge batho ba ile ba bopiwa, o be a sa nyake batho ba rutiwa dilo tšeo e leng gore Enki le ba bangwe ba ile ba ruta batho. Ba ba rutile tša temo, ba ba rutile go diša, ba ba rutile astrology, kore ba ba rutile dilo tše ka moka na tšona, geology, science, bohlale, dilo tše ka moka na tšona. meetse go ngwala go bolela jwalo le jwalo so Enlil o ba sa nyake ba ruta batho because o ba sa nyake gore batho ba be botlhale ba tshwane le badimo and then ke tla go moratho wa bona half sister bona e lego e lego ninsune ninsune e be le morwedi wa an and ninsune e be le half sister ya enki le enlil so ke mathomo mayo ke mo re thomang gona ka re ga um taba tše ke le tshwaretšego tsona ka re ga buke ke le tshwaretšego yona gomme re tlo kwa rena di sepela ka sebopego mang buka e ke le tshwaretšego yona e ngwadile ke zacharia sitchin ke tšona tšeo ke bego ke le tshwaretše tšona ba ga gešo ge e le gore le ratile video yeke ke kgopela gore le re mo le bonago monwana owe thumbs up yeowe le kgotle and then ka yone ke tlo kgona go bona rena le rata di-video tša mohuta mang gore ke kgone go letlela ka ditaba tše dingwe gape tše dintšhi tše le di šomišana goba di sepetšana le yona video ya mohuta ke a le leboga